My Oga Theophilus, since I follow everything from beginning, I come think am say e good make I write wetin really happen give you, so that you go understand all the things wey dem teach you well well. Dem born John di Baptist. For di time wen Herod be king for Judea, one priest dey wey im name na Zechariah from Abijah family and im wife name na Elizabeth wey come from Aaron family. Dem dey do wetin God like, dey follow all di tins wey God tok for im Word. Dem no get pikin because Elizabeth no fit get belle and dem don old well well. E come reach Zechariah family turn to do priest work for di temple, and as dia custom be, dem come choose Zechariah make e enta inside God temple go burn incense. Wen di time to burn incense don reach, All di pipo kon gada for outsaid dey pray. God angel appear to Zekariah for di altar side near where dem for dey burn incense. As Zekariah see di angel, fear catch am well-well and e kon dey shake. But di angel tell am, Make you nor fear, Zechariah, becos God don hear your prayer. Your wife, Elizabeth, go born boy pikin for you, and you go call am John. Di pikin go bring joy and happiness for you, and many pipo go happy well-well wen dem born am. because God go use am well well. E no go drink wine or strong drink, but the Holy Spirit go dey inside am even before dem go born am. E go make many people follow God. E go first come with Elijah spirit and power. before di Oga God imsef go come. E go make pipo settle wit dia shudren and pipo wey nor dey obey God before, E go make dem obey am now, so dat dem go dey ready to meet am for heaven. Zechariah ask di angel, How I go take know sey wetin yu tok so go happen? because me and my wife don old well well. The angel answer, I be Gabriel wey dey stand for God present and na him send me come tell you this good news. But since you no believe wetin I talk so, you no go fit talk again until the day when these things go happen. So di pipo wey dey wait for Zekariah come begin wonder why e stay tey inside di temple. Wen e come outside, e no fit tok again. Dem come know sey e don see vision for inside di temple because e use hand take make sign for dem. Wen im time to work inside di temple finish, e kon go im house. Wen e don tey small, Elizabet, wey bi Zekariah wife, kon get belle, and e kon hide imsef inside house for five months. So Elizabet kon sey, God don do big tin for mi for my old age, E don favour me for pipo present and e don comot shame for my face. Dem born Jesus Christ. Wen Elizabeth belle don reach six months, God come send angel Gabriel go Nazareth, one small town for Galilee, go meet Mary, This Mary never ever sleep with man before and na him Joseph wey come from David family wan marry. The angel come tell am, I salute you o, you wey God don favour because he dey with you. But Mary dey fear because of wetin di angel tok and e begin wonder wetin di greeting mean. Den di angel tell am, Make you no fear, Mary, because God don favour you. Make you listen, you go get belle, come born boy, and you go name am Jesus. e go big well well and dem go call am God wey dey for heaven pikin and God go give am im papa David throne. Na him go rule Jacob house forever and im kingdom no go ever end. Mary tell the angel how these things go fit happen as e be say I never sleep with man before. Di angel ansa am, Di Holy Spirit pawa go kova yu, so di pikin wey yu go born go dey holy and dem go koll am God Pikin. Si, yor kozin Elizabet don get belle for six months naw and e go born boy for en old age, even doh dem tok sey e nor fit get belle. Because e no get anything wey God no fit do. Mary come say, Yes, I be God servant. Make wetin you talk so happen to me. Then the angel come leave am. Mary and Elizabeth. After two days, Mary come get up, rush go Judah, and he enter Zechariah house go greet Elizabeth. When Elizabeth hear as Mary dey greet am, the pikin for him belle jump, and the Holy Spirit come enter Elizabeth body. So Elizabeth come say, God don bless you pass every woman, and he don bless the pikin wey dey your belle. Who I be wey make my oga God mama come visit me? Because as your greeting reach my ear, the pikin wey dey my belle come happy begin jump. And God don bless you because you believe say everything he talk go happen. Mary praise God. Mary come say, My heart go praise God, and my spirit dey happy, because God, my Savior, don see im servant condition. From today go, everybody go say God don bless me, because e don do big big things for me and im name dey holy. E dey show mercy to everybody wey dey fear am for every generation. E don do big big things with him power and e don scatter the mind of the people wey dey carry body up. E don remove rulers from their throne and pipo wey bring demsef down, e don carry dem go up. E don make those wey dey hungry belle full with good food, and pipo wey get money well-well, e don make dem poor. E help im servants Israel pipo remember im mercy, wey e promise our grand-grand-papa dem, and e go show mercy to Abraham and im shidren forever. Mary stay wit Elizabeth for about three months, den e kon go back to im house. Dem born John. Di time kon rish for Elizabet to born, so e kon born bwe. Im nebor and rilashions hear sey God don do big tin for am, so dem kon hapi wit am. Wen di pikin rish eight days, Dem circumcise am, won kon gi am en papa name Zechariah. But en mama sey, No, dem must koll am John. Dem kon sey, But e nor get any of una relashon wey en name bi John. So dem make sign give Zechariah, ask sey, Wetin wi go koll di pikin? Zechariah ask for something make e write put, then e come write, Im name na John. So all of dem come surprise well well. Then Zechariah mouth open and e come begin praise God. Fear catch all their neighbor and for everywhere for Judea, na the matter dem come dey talk about. So everybody wey hear wetin happen keep am for their mind dey say which kind pikin this one go be sef because God dey with am true true. Then the Holy Spirit enter Zechariah and he come begin prophesy dey say make we praise Israel God because he don help and free im people E send di Saviour wey get power come meet us from David family. God promise im prophet before before say we go dey save from our enemy and from pipo wey hate us. E do dis tins to show im love for our grand grand papa dem and to remember di promise wey e give dem. Even our papa Abraham sey e go save us from our enemy hand, so dat we go fit take all our heart serve am, and we go dey holy and good for im eye, as long as we dey for dis world. And you, my pikin, pipo go call you God Prophet. and na you go go prepare di road for di Oga God, where e go make pipo know sey God go save dem, becos e go forgive dem dia sins. Since God love and im kindness strong well-well, e go let im salvation rish us, so light go shine for di pipo wey sidon for darkness and where death dey, Then God go give us peace. The pikin con dey grow and strong for spirit. E stay for wilderness until the day when God show am to Israel people.